Дүрт айны Аллаһы Тәгалә аерып куйды. Шушы айда яңгыр кебек Аллаһы Тәгалә рәхмәте, нуры, бәрәкәте һәм савабы иңә. Һәм шушы айларда изгелекләр белән уздырмыйча, гөнаһларга чумып, гөнаһлардан башларыбызны чыгармыйча, үз-үзләребезгә без зыян китерергә мөмкинбез. Ә эгәр дә берәр җитәкче безгә сорау бирсә, дустым, кардәшем, ярдәмчем, менә бер-ике ай шул ук эшләрне эшләп, әле бераз генә тагын истәп, вазыйфаларыңны үтәсәң, сиңа икеләтә түгел, эшләтә дә түгел, дистәләтә хезмәт хакыңны күтәрәчәкмен. Дип әйтсә, үтибезме? Шушы форсат белән файдаланабызмы? Әлбәттә. Әлбәттә, шатлана-шатлана, сиенә-сиенә шушы форсат белән файдаланып, хезмәт хакларыбызны, мал яктан, матди яктан байлыкларыбызны күтәрәчәкбез. арттырачакбыз. Шулай ук Аллаһы Тәгалә изгелек юлында да безгә бер мөрәҗәгать итә, бүләк бирә. Әй бәндәләр, Аллаһы Тәгалә әйтә, шушы айда, изге айда, бигрәк тә Раҗаб аенда, әйе, Аллаһы Тәгалә тарафыннан аерылып куелган айда изгелекләр белән мул кылып Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтенә Савабына, Аллаһы Тәгаләнең ярдәменә ирешегез. Аллаһы Тәгаләнең нурын тормышыгызда күбәйтегез. Изгелекләр, игелекләр белән, ураза тотуларыгыз белән, догаларыгыз белән, гыйбадәтләрегез белән Аллаһы Тәгаләгә якынаерга омтылыгыз. Һәм шушы айларны буш уздырып, гөнаһлар белән мул кылсагыз, үз-үзләрегезгә золым. кылучы хөкемендә булырсыз, дип килә. Пәйгамбәребез алейһиссәләтү вәссәлам хәдисендә әйтә, Раҗәб ае башка айлардан Коръән башка сүзләрдән аерылып торган кебек, биегрәк, зуррак дәрәҗәдә булган кебек аерылып торыр.

Һәм өстен булган кебек Рамазан ае өстен булыр, дип килә хәдистә. Һәм башка бер хәдисендә пиямберебез, алейһиссалату вәссәлам, әйтә, Раҗәб ае ул Аллаһы Тәгаләнен ае.

Игелекләр белән мул кылып аларны күбәйтергә, аларны бу дөньяда изгелекләр, игелекләр белән тормышларыбызда мул кылып Аллаһы Тәгаләгә якынаерга. Шәгъбан ае ул су сибү ае. Ягъни без шушы Раҗәб аенда башланган һәм бераз өстәп, тагын да шушы изгелекләрне күбәйтеп Аллаһы Тәгаләгә якынаерга омтылырга тиебез. Рамазан аенда исә Аллаһы Тәгаләнен рәхмәте белән инде Раҗәб һәм Шагъбан аенын изгелекләренен уңышларын алу ае. Әйтик, әгәр дә яз көне без бакчага чыгып орлыкларны утыртмасак, яки соңа калып утырта башласак, иң саганда уңышларны алуда Соң булырга мөмкин. Мин беләм шундый кешеләрне, алар җәй башында гына искә алалар, тукта әле, рассада утыртасы бар бит әле, кыяр утыртылмаган, помидор утыртылмаган. Тырыша-тырыша, ашкана-ашкана аларны килеп терәлгәч, утырта башлыйлар. Су сибә башлыйлар. Әмма дә ләкин салкыннар төшкәнчә хәтле хәтта өлгертергә дә Өлгермиләр, кайвакыт шушы нәтиҗәләрен, җимешләрен татырга да өлгермәскә мөмкиннәр. Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, Рамазан ае якынлаша. Һәм Рамазаен аенын беренче илчесе ул Раҗәб ае, Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте белән мул булган ай. Без шушы айны форсатлар белән Бүләкләр белән файдаланып, Аллаһы Тәгаләгә адым-адым якынаерга насыйп әйләсен һәрберебезгә дә. Әйе, Аллаһы Тәгалә шушы безнең изгелекләребезне кабул итеп, Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте белән шатланучы, сөенүче, Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтендә булучы сөекле бәндәләр арасында булуын насыйп вә ясар әйләсен. Әссәламү алейкум вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһ.